Bonsoir, comment g'se mäi Frënd? Oh mir geet et gutt, mir geet et gutt, ech kann net kloen. Nee, an awer kloen mer. Jo natierlech, ech mengen, et däerf een ni zefridde sinn. Nee, mee haut hu mer awer zumindest e Grond e bësse méi ze kloen, well wéi der vläit schonn u mengem ganz weirden Intro héieren hutt, geet et haut ëm eng Thematik, wou net jiddereen onbedéngt éischtens emol gewëllt ass driwwer ze schwätzen an zweetens ass et awer och eppes wat, zum Deel, ech wëll net soe feste Bestanddeel vun der Metal-Welt ass, mee et ass awer definitiv e Begrëff, wou an der Metal-Welt virkënnt a wou dann och deelweis déi klassesch Klischeeën a Virurteeler entstoen. A mir schwätzen haut awer dann ëm den Impakt vu Religioun op d'Metal-Welt an dat Ganzt, wat plus minus dozougehéiert, ouni elo engem ze no ze trieden. Ja mir probéieren et zumindestens. Mir ginn eis Méi. An ech mengen eleng mam Intro hunn ech scho kee gutt Beispill gewise wéi s de et solls maachen. Mee gutt, ech menge mir sinn net perfekt, he? Ja, lo fänkt mat do un. Bah, ech mengen mir zwee si jo elo net, ech bezeechnen eis net als religiéis, ne? Net wierklech, ne. Ginn do éischter méi an déi atheistesch Richtung definitiv. Mee jo, Spengen. Mir waren jo virun kuerzem, respektiv du wars jo virun kuerzem d'Fro gestallt ginn, wisou ginn et souvill Atheisten am Battle? Ja. Ja. An ja. Well, wéi gesot, wann, wann esou Froen, an ech menge mir sinn awer allen zwee schonn konfrontéiert ginn mat esou änleche Froen, Wisou ass e Metalhead Atheist? Oder wisou ass Metal equals Satanismus? Ass dat richteg? Wou ech mer dann awer ëmmer d'Stir runzelen a soen, esou, ech verstinn iergendwou deng Fro. Wann ech dann natierlech och déi Persoun, déi déi Fro stellt, e bësse méi am Detail kucken, da weess ech och firwat datt se déi Fro stellen. Mee ass éischtens emol. Wat wär de Problem wann, egal wat fir eng Form vu Religioun s de elo probéiers an denger Konscht eben dann als Museker oder als Metal-Museker dann duerzestellen? Ech mengen du du hues de Saz oft genuch gesot, separate the art from the artist an ech ech perséinlech sinn der Meenung, datt Religioun net wierklech seng Plaz an der an der Musek verdéngt an net verdéngt huet, mee et muss net sinn. Fir datt Musek gutt ass, muss du net religéis Texter. Selbstverständlech, ja. Also verdéngt ja. ass eng Saach. Ähm, ich mein, du kannst iwwer alles Musik schmaachen a schreiwen, ja. wat du wëlls. Ne? Déi ja, ja, soll och dat Recht hunn dozou. Genauso gëtt jo oft gesot, Politik huet näischt an der Musik ze dinn. Richtig. Ja, an, richtig. Äh, so ich mir och bei okay ich mengen äh, wann lo wirklich um radikal Reetsmusik geht äh, hu man natürlich eng Meinung dofir ne méi wann du een bis mi antikapitalistisch oder bis mi an die aner Richtung geht hun ich och näicht dogéint weil ich auch bis mé an die Richtung denken so ja, ja. Äh, huet lange Musik ab sichchen net du bedenkt also schlimm wann dran ass nee gewicht net so um selwich das mat mat Religion ja me ja du hast aber rum ja das, das schwer zu so wie ja. dat mir zwee net net geliewig sinn an wann lo een iwwer iwwer ja iwwer iwwer glawen iwwer gott géif sangen an engem litz fill ich mech aber och net unbedingt ugesprach vun dann ne Nee an, an schwnger mir hunn eier mat die Episode am gang waren opzuelen en ke bisssen och so probéiert ze driwer fir a Schwong ze kommen a fir eis an déi Thematik do e bëssen eranzeschaffen. An elo ass jo och d'Fro, ech soe elo mol, keng Anung, eng Band, eng Band wéi Iron Maiden, sinn ech iwwerzeegt, ech kennen net all Texter, do si bestëmmt Leit, déi wäerte mech korrigéieren, mee just well well se da vläicht iwwert eng gewësse Gottheet vläicht, Sange gings, oder wann ech elo Powerslave denken, sou mat deem typeschen Pharao-Gedéngels, wat jo och dann e bëssen säi religiéise Background huet, mee dat heescht jo nach laang net, dass alles, wat s de mëss, oder souguer wann s de iwwert, iwwert, doriwwer séngs, dass du d'Flemm um Liewen hues, Do ass dann d'Fro, Muss d'et als religiéisen Mettel deklaréieren? Ech hu lo Maiden gesot, mee ech mengen ech kéint nach e ganze Koup anerer nennen, wou esou ähnlech, also engem ähnleche Feld sinn. Ech mengen Metallica och, an ech mengen ganz vill Band aus, Bands aus den Eighties. Slayer an. Voilà, gell. Mee. Do ass elo, do ass elo d'Fro, wou, wou ass déi Schnëttstell, net nëmmen, wat ass Christian Metal oder wat ass Hindu Metal oder Buddhist Metal, African Tribal Metal, keng Anung, et ginn dausend Begrëffer, wéi mer alleguerte mëttlerweile wëssen, dausend verschidde Genren, a just, ass et derwäert, eng Religioun als Genre ze bezeechnen. Ech mengen, et gëtt jo och kee Political Metal. Also net, datt ech wéisst. Jo, stëmmt, jo. An do, do ass jo schonn, do ass jo schonn u sech dee ganze Punkt. An déi Fro, jo, dat ass effektiv e bësse klischeebedéngt dann, déi Fro, wou ech gestallt gi sinn oder wou mir an eiser, an eiser Episodchen gestallt gi sinn do. Wisou sinn all Metalheads Atheisten? Ech mengen, datt déi Fro misst se einfach aneschters formuléieren, Wisou gi Metalheads als Atheisten duergestallt? Dat ass mengen ech de grondlegende Faktor wou een net däerf verwiesselen, well ech perséinlech weess net ob jiddereen just well en eng Liederjackett oder keng Ahnung wat fir eng Concerten kucke geet, voilà. Ech mengen Jesus hat jo bekanntlech och laang Hoer a schmuddeleg Hoer a bestëmmt net esou propper gewäsch wéi eis zwee Hoer. Ja, ja, ja, ja. ja dat gëtt och oft äh, vernolässegt mengen. Ja. Ja, das, das, das schwéier ze soen ech mengen dat, dat, das aktiv e bëssen klischeehaft ech menge verschiedene Band die strikt als Christian Metal bezeechnen, déi liewen jo och an hirer eegener Bubble sou e bëssen. Jo absolut, jo. An déi loossen och do soss keng aner Bands, déi ausserhalb dovunner sinn, sech eran. Déi spillen och op hire Festivalen, op spezielle Festivalen, jo, an esou weider. Mee da ginn ech awer och nach aner Bands, an ech soen emol e puer grouss Nimm, äh, vu Ponym rauszegreien, selbst wie as Lei Dying an August Burns Wert an Norma Jean. Di ginn ja. awer ze am Internet kucke gies och als Christian Metal bezeechnet Schwees äh, dat vun hinnen aus komm ass oder op dat ëgent fan enke ëgent een sou gesot huet. Schën an nie Lyrics vun dee Bands gelies gehabt, muss ich zougestoen an du fir wee net iwwer wat ze schreiwen. Äh, mee ech gleewen elo net, datt déi an all Lidd iwwer iwwer Gott schreiwen, definitiv net. Ne? An déi spillen jo och op normale Festivals mat anere Bands zesummen, ne? an dat ass do jiddwerengem äh, relativ egal. Ja. So soll et och sinn. Ja, absolut. Äh, mir fällt do eppes an, lo wusst du eh genannt hues, effektiv, äh, och bei SLA Dying, mir ist dat Foto komischerweise net agefall. Mee, ähm, ähm, vill Leit, déi duerch zum Beispiel Depressioune ginn. An dat ass jo dann erëm eppes, ech soen emol, Privates, wou natierlech kann deng Konscht iergendwéi representéieren, well s de probéiers do dran ze verpaken an iergendwéi, soen ech emol, e Beförderungsmëttel ze hunn, fir dengem Frust oder denger Erfarung e bësse lass ze ginn. An do ass dann éischter de Fait, okay, ech hat eng mega schlecht Zäit hannert mer, ech hunn duerch. Iergendwelch Form vu superior being, Gott, wat och ëmmer, Buddha, hunn ech rëm zu mir selwer fonnt. An doduerch muss ech, fillen ech mech elo net obligéiert, mee ech muss der Welt elo matdeelen, dass et mir doduerch besser geet. Soen ech, Jo, ech verstinn dat, dass s de dat gäre mëss. Mee dat, wat hënnert dech dran nun einfach et ze maachen ouni de ganzen, sou, ech weess net, do Ech ginn do net wierklech waarm domat, datt ech mer soen, sou ech hunn och, ech mengen mir allen zwee, schonn Familljemembere verluer, waren duerch déi eng oder aner liicht Depressioun scho mol gaangen an hunn awer duerch eben de Bäistand vun eise Kolleegen, an deem Fall esou wéi de Pit an ech, oder eis Familljememberen, rëm zu eis ja. selber fond dann dann noch zum Deel durch Musik Deel weil es menge Musik as ja, Musik as bësse Meng Religioun dann kann ich stelle so so well man schme das bei dir net ernst das mehr genau mehr gi mat Musik rem gesund wann wann net mehr schlecht geht wann scheiß da hun dann lese ich kann ganz viel helfen ja, ja. definitiv. Ech ginn awer elo net lo all Band huldegen, well se mer vläicht an eng aus enger Phas gehollef hunn. An mat huldegen, du kanns een appreciéieren, mee ech hunn deelweils d'Gefill, dass, dass verschidden, déi Extremer, wou s du genannt hues, sinn deelweils ze krass, fir et op engem, jo, fir, fir et iergendwou, also fir et, et muss deelweils getrennt net ginn, mee et wär besser sou dofir wéi deng Erklärung mat de Festivals, speziell Festivals, well dat anert géing näischt ginn. Ech mengen op engem Black oder solle mer op engem Metal Festival, do hues de alles u Metalheads do lafen, och deen een oder aneren Satanist oder een oder aneren deen ech weess net u wat gleeft. An dat ass kloer, datt déi net eng, oder datt generell op engem Metal Festival, Leeft gewéinlech op der Affiche, steet jo dann net onbedéngt de Genre dobäi. Ech mengen, dat ass jo schonn eleng d'Begrënnung. Da muss dat dann sinn. Genau, jo. Ech sinn do, dat ass elo vläicht meng Meenung, ech weess, wa mer elo nach natierlech een dobäi hätten, deen elo, deen elo ultra, ultra iwwerzeegt ass, datt dat, datt dat e must ass, dann, an e ka mer et gutt genuch erklären, da soen ech, okay, wann dat de. D'Erklärung ass wisou dass dir, jo keng Ahnung, Islamic Metal maat, waat et och gëtt, mengen dat dat. Natierlech jo. Dat all Religioun huet seng, huet seng, soen ech mol, spezifesch Länner oder Origin Länner wou se hier kommen an an deene Länner ginn et Leit déi gutt Metal Musek maachen, An déi dann och gutt entweder iwwer oder och iwwer net esou Saache sangen. Genau, mir haten jo och iwwer iwwer Indie scho geschwat gehat als yeah. Land. Äh, ich mein, du ginn jo och äh, dat och e Land wat bekannt ass fir fir seg Religioun an ich mein, du si och vill vill Hinduen dobäi, deelweis äh, Muslimen an. Mm. Ja mee dat spillt awer och kee do net wëkleg Roll an an der an der Musik ne war ech kennen Nee. och natierlech net all indesch Band äh, déi et gëtt ne mee ech meng déi sangen och iwwer aner Saache wéi iwwer hir Relioun ne a mir war virdrun Ja. eppes agefall ähm, gëtt déi eng eng äh, indoneesesch äh, Fraeband déi aus dräi Damme besteet déi heescht äh, Voice of Batch, Batch Shape Quad, ech hoffen ech hunn et lo net gebut, äh, gebutschert ze vill den Numm. Mhm. Äh, mee déi sinn och eben, déi, déi trieden och mat, mat äh, Hijab op, op der Bühn. Déi machen coolen, wirklich coole, groovege Metal, muss ich soen. An äh, die hunn och zum Beispiel lo e Lied, wo se so drüber sangen, dat se, dat se wëllen, dat Gott hinnen erlaubt, äh, Musik ze machen. Äh, wat gesot sinn egens mol 3 Fraen, äh, Ja. déi Metal spillen dat ass duebel an dreifach verpönt deelweis yeah. bei verschiedene Moslemmen an dat as so ja ja wieso sollten die dat dir vergel wegen der Religion och wann se gleweg sinn ne ja an dat ass dann den interessante Faktor gell äh, du, du kannst dat och dann äh, brengen an schmengen Religioun ass iwwerall op der Welt ëmmer mat Traditioune verbonnen An äh, de, de, de, den eigentleche Problem ass, wann s de gären eng Form vu Religioun vläicht op eng aner Manéier auslieft, sinn deelweils déi, eben déi Traditiounen, wéi s de grad genannt hues, bei hinnen elo, déi hënneren dech dann drun, zum Beispill Saachen ze maachen. An äh, ech menge mir wëssen alleguerten, datt och aktuell op der Welt, an, an eigentlech ëmmer scho ginn ass, äh, Religioun ass keen Zuckerschlecken, oder pardon Religiounen äh, ja. ënnerschiedlech ja. sinn a la base ass et awer dat selwecht. Et ass fir ass mo meng Meinung fir e Folleg ze leden gut oder schlecht mat äh, Innovatioun mat bësse mi Restriktioun Mee et ass, et ass, et ass, et ass leider, muss man awer zouginn, dass leider de Gro ee vun de Grondsteng vun der, vun der Zivilisatiounen, an deem mir grad och liewen, an mir, mir gesinn awer och all Kéiers erëm, dass duerch ebe Religiounen ganz vill buttik kann. entstoen an ja ich mein, dat huet Geschicht of genug bewisen genug Beispiele dofir ja, an och dezent Beispiel ja, ja, ja. ja absolut an ich mein, mir hunn och schon wann du just kann den Beispiel an den Raum setzen mir och mat mat verschiedenen äh, Bands och schon ze di gehabt ich menge eng Band aus Israel Ass fir mech just eng Band aus Israel, dat ass mir egal wat hier religious views sinn, wann se dann wann se da iwwerhaapt hunn, ech menge wéi sinn ech fir dat ze bestreiden nach dobei oder ech kéint jo dann och soen ass ass all israelesche Metalhead vu jiddescher Ofstamung. So, dat, dat, dat wär Eben, lo- kënne man net wëssen Nee. an muss man net wëssen. Nee, Von weil daher- du se- an der Basis ass et wurscht an Zosis wat äh, wat ähm, wat déi Persoun denkt, soulaang se gutt Musek mécht, ass dat alles meng ech op wat een kucke muss. Genau, genau. Ech denken och fir vun enker déi ursprénglech Fro zréck ze goen, wieso äh, sinn souvill Atheisten am Metal, äh, well et ass jo och lo näischt Onwoueres un der Geschicht. Ne? Ich mein, ginn vill Ja. Atheisten, wahrscheinlich sogar d'Majoritéit. Vläicht, ich behaupten dat emol so, dat vläicht d'Majoritéit éischter atheistesch veranlagt ass. Äh, ja, wie gesot, Metal ass eng rebelliéis Musek an Atheismus ass eben och sech ofzegrenzen vun dem vun dem konservative vun der konservativer Kierch, vun dem Glawen mat deem een näischt kann ufänken, wann déi zwou Saachen ginn schonn e bësselchen Hand an Hand, ne? Jo, richteg, jo, absolut. Ech mengen dass verpönt äh, verschidden Saachen ze soen, dass verpönt verschiedenes unzedoen u sech wéi och an der Metalwelt ge. Ja. Und ich muss so dass sie froh dat man haut äh, zumindest an eiser westlicher Welt bis an äh, eier Zeit wohnen wo dat de bisssen scheiß egal ist was de was de muss was du sest und so weiter ne ja An och, an och wéi gesot, ech mengen, mir hu bestëmmt och an eisem, an eisem Frëndeskrees och genuch Leit, déi guer net onbedéngt eiser Meenung sinn, mä dat ja. mécht jo déi ganz interessant Saach an, an dem, dat beräichert sech jo dann just an deems de, ech mengen, Religioun à la base ass jo, ech wëll net soen, dass Religioun äh, net interessant ka sinn. Dat eenzeg, wat interessant a mengen Aen ass, ass, Theologie dohanner an dofir hu mer jo och mega vill Genau. Bill Bands déi iwwer Mythologie sangen u sech äh, Mythen a soen ass soss näischt wéi Religiounen déi et nëmme gëtt oder déi nëmme Genau. ausgelieft ginn vun enger gewëssener Unzuel vu Leit op der Welt an dofir gi se halt ofgeschriwwen. Genau, genau. Mee u sech kéints de dann. keng Ahnung, eng, eng, eng Fantastillion un verschiddenen, jo, un verschiddenen Aflëss, religiéisen Aflëss op d'Musek ginn, wou et och sécher gëtt. Ech mengen, eis ganz Musek, ob et elo Metal ass oder wa mer erëm zréckginn bei déi klassesch oder déi nativ Musek aus de ganz, ganz fréiere Joren, wou nach keen un eis zwee geduet huet oder un iergendeppes, wat haut geschitt. dass, dass, dass, dass Musik ass och eppes Primitives an ech fannen, et soll och, äh, et soll net mat, äh, mat, am beschten net mam, mam, mam, mam, mat dengem eegene Glawen, mee einfach esou, ech si Musiker, ech maachen top Musik, ech gi vläit vun enger, vun eppes aneschters ugedriwwen. Mee dat muss ech net präisginn, fir gutt Musek ze maachen, oder fir an deem Fall vläit mech souguer ze rechtfäerdegen, wisou ech schlecht Musek maachen, well ech vläit duerch de Voice vun iergendengem anere schwätzen, gell? Dat ass jo Konscht, Musek ass jo näischt anesches wéi Konscht. Mir wëllen jo och net, datt d'Konscht limitéiert ass duerch e Staat oder duerch eng Kierch oder zenséiert ass. Dat wëlle mer jo och net hunn. Ja, soll, soll, soll, wie du sees. Musik. Soll frei sinn. Musik war ëmmer eng Form vu Fräiheet. E Gaukler, deen am Mëttelalter duerch Dierfer gezunn ass, seng puer Mënz agesammelt, fir dann Owend, owes iergendwou sou eng, eng, sou eng billige Dorfnutte iergendwou ze knallen. an dann, an dann gees de dausend, dausende vu Joer no vir, an dann hues de eben äh, eng Metalband, wou den ganzen Dag oder de ganze Weekend Am Proufsall sëtzt an sech d'Bier, ok, dat ass och elo e Klischee, wat ech soen, mee dat ass awer och net onwahrscheinlech, sech voll eng bei de Kapp gëtt a sech dann a senger Musek, wa se dann nach fäeg sinn, total auslieft. Jo, jo, oder sech einfach e bëssen dra verléiert. Jo, jo. An du kanns dech genausou gutt an der Musek verléiere wéi an der Religioun. Mee eben déi zwee fannen ech net, dass se elo, dass elo. genuch Valeur do ass fir et esou ze presentéieren. Mee jo, dat, wéi Ja. gesot, dat sinn eis Avien, ne? Net Eis onbedéngt Meenung an jiddwereen, esou, ja. jo. Ja, Jo, a jo, a mir hunn och d'Recht eis Meenung ze soen am Joer 2023, well soss wäre mer Genau, scho laang genau, erhaange genau. ginn oder am Glécklecherweis. Scheiterhaufen verbrannt, weess de. Mm. Mee do ass et mindestens waarm. Ja mir schwaam net so ger. Ja Ja das war Well ne schon ne ne Mir kënne frou sinn, dass mer effektiv am Joer 2023 liewen brauchen net esou wäit zeréck ze goen an aktuell ass nach ëmmer. Sexismus an alle senge Variatiounen e grousst Wuert, wou indirekt och äh, aus dem selwechten Domain kënnt, gell? Äh, wie, wie, wie d'Religioun an wou dat dann och so, ja, do si wahrscheinlech vill Talenter iwwer Joerdausenden verluer gaangen, ja, duerch ja, de religiéisen ja. Impakt, gell? Ich hatte lo wenig nach. Wie viel ähm, Bücher schon verbrannt gesinn ja. äh, am Numm vu Gott ne, oder äh, och een Beispiel äh, den, den John Lennon hat Jacke gesot gehabt äh, Beatles wären mittlerweile méi bekannt wie Jesus ne. Ah, dat war ja dat war ja so krass ukom zum dat nu sa und kleit am Beatles placken op opener Stroos verbrannt gehabt an so ge mega krass. Ja. Ech mengen, ech verstoen den Jugend net, gell? Ech wäert dat och net. Mee. Ja, für, für mich kann jeder eng Religion ausliefern, wann er will, gell? Ich auch kein Stress damit, gut nicht. Ich will noch kein in den Kopf treten, wann das möchte. Mä eso alles sobal et ech wéi so an eng Richtung vu Fanatismus erageet, dann da sinn ech raus gell. Ech fannen dat ass ongesond an an an derhuelt sech. Ja. Et soll, et soll op jidde Falls, oder mir probéieren zumindest emol, eist Liewe mat eiser Musek vu mar lauschteren. An jo, do kann och dann, wat weess ech, wann, wann do Christian Metal dobäi ass, oder Allah Metal, oder jo, Shintoism, egal, dann si mer méi wéi oppen, fir zumindest et ze lauschteren. Ech mengen, dat ass de schonn. Devise Nummer eent, wisou dass de Metal generell nach ëmmer säi schlecht Ouer huet, ass nach ëmmer déi béis Musek. Et wäert et och ëmmer bleiwen. Mee dat freet eis awer och ëmsou méi, well dann ass méi fir eis do. Well Metal ass jo, wéi mer alleguerte wëssen, an et wäert och ni eng Mainstream-Musek ginn, an dat ass och net de Message dohanner. An jo. Mee dann gëtt och sou eppes, ech mengen et gëtt jo den, den, den, den absoluten Géigepol dovunner, Black Metal, ne? Ja. Äh, wat jo bekannt ass fir zumools, also an der Ufankszäit an den 90er an Norwegen, ne? Da ass jo Ja, ja. vill mat Satanismus geschafft ginn an esou an do. Äh, mee da gëtt et jo och eng Géigerichtung dovunner, dat heescht Unblack Metal. Ja, dat hunn ech bis Da haut net das- héieren. Ultra weird. Ja, dat ass ultra weird. Ech hunn der nach ni eng Band dovunner gelauschtert, mee dat ass Black Metal. Dee chrëschtlech ass. Jo, ass dat vläit fir dat gutt ze maachen äh, oder wëllen déi vläit mam Message goen, dass, dass dat wat den OG Black Metal gemeet huet, net an der Rei war irgendwéi. Sinn och vläicht einfach Leit, déi de Sound vu Black Metal gären hunn, awer jo. d'Lyrics net. An äh, jo, ech denk mol, dat dat éischter esou eppes ass. Dat ka sinn, jo. Déi sangen dann keine Ahnung, Kreizzich an esou keine Ahnung, ech weess es net. Dat ass och keng schéin Zäit he gewiescht. Äh, Nee, Kreiszich, nee, dat ass och so, war ne? fan näischt wat e soll verherrlechen. ne? Nee, nee, och net. Och net. Mee ja, wou du lo Black Metal enke sees, da fält mer och an, ech si virun enger, oh, dat ass awer scho bësse méi laang hier, mee dat ass och bis haut hänke bliwwen. Sinn jo och, ähm, duerch e Kontext an sou en ähnlech Gespréich komm, jo Black Metal ass dee Béisen a White Metal ass dee Gudden. An do ass bei mir just uewegaang sou méi White Metal equals White Power, well well och lei net dass dass ech dat iergendwéi ënnerstëtzen, mee sou iergendwéi sou oh do bass de awer bei enger ganz dënner ganz dënner Schwell Wou s de ganz gäre kanns an déi aner Richtung rutschen. Ja, ja, ja. So, so, äh, okay, bass du sécher, dass dat so heescht? Mech ging dat wierklech wonnere wann et dat ass. An äh, Ech hunn bis haut na näicht doriwwer fonnt méi dofir keng Ahnung se. So, da kenst jo och alterem de Klassiker Yellow Metal ass dann aus Asien wees de well déi all Giel am gesiit sinn. Wa man lo ganz. Ganz schlëmm, jo, klischeehaft, stereotypesch. Mee dat gëtt et awer alles, also do wett. Ech weess, ech weess, dat gëtt och haut nach, jo. Dat ass dat Allerschlëmmst. Nee, ech mengen, ech mengen, mir dréinen eis awer elo am Krees, muss mer ganz éierlech zougi. Jo, jo, et ass e schwéiert Thema, et ass schwéier driwwer ze schwätzen, wéi gesot och fir kengem virun d'Féiss ze trieden, op d'Féiss ze trieden an jo, mir elo e bëssen eis Meenung, eist Stéck dozou erginn gehat, wat mir driwwer denken. äh, wéi dat ganz sech géigesäiteg beaflosst an och net. Ja, ich, ich denke, ja, die, wo ich Metal, mein... die, wo Metal lauschteren an och der Metal kënnen appréciieren fir dat wat et ass an egal wat wat enger Form op et dann lo souguer christlech well äh, ja si man mal ehrlich mir hunn mir hunn ähm, zwou Black Metal Episode gemet gell Ähm, wann, wann ech mech motivéiert genuch fillen, ech, ech ging effektiv an sécher verschidden Christian Metal Genre vläit, äh, vläit lauschteren oder vläit anerer. A wann dann do eppes dobäi ass, wat mir zouschwätzt, oder eis zwee dann zouschwätzt, dann, dann mhm. ging ech mer och iwwerleen, jo, kann ech och eng Genre-Episode driwwer maan. Mee ja. ech kree mech ja. net genuch domat, se wie mam ganze Recht identifizéiert, fir ze soen, ech hun eppes doriwwer ze sielen. An, Ja ech mengen domat ja. Et ass jo och kee Genre, dat jo kee Genre u sech net. Ech mengen ons Christian Metal kucks, dat kann Metalcore sinn, dat kann dat kann Heavy Metal sinn, dat kann egal wat sinn. Ja fir dat schwéier no dofir dat an an an Tirang ze paken. Absolut huet säin eegenen Tirang iergendwou wou ech wéi net wieso och ëmmer. Excuse me, mee ja ech mengen. Wéi de Pit gesot huet, mir hu scho ganz vill elo gesot an et huet och kee Wäert elo fir elo nach eng Millioun Black Metal Bands, Islamic Metal Bands oder wéi se all heeschen opzezielen. Ech mengen dat ass u sech net wichteg an dat ech mengen ass den absolute Message vun haut gell bei dëser Episod an jo domat hu mer et eigentlech schonn gepackt an dëser ganz kuerzer Episod awer mee et huet misse gesot ginn esou. Jo, mir haten eis verflichtert gefillt. Hm, absolut. Dass geruff ginn no Kaméidi. Kaméidi huet geäntwert. Kaméidi mécht Kaméidi. Kaméidi mécht Kaméidi. An domat, mäi Frënd. Verabschide mer eis. Absolut. Merci fir d'Nolauschteren. Auf Wuel a Merci.